manheru akanaka varanda vezimbabwe its that time again for nhau dzabreak mvet munhu wese munyika anoda pokugara kanzvimbo kake kekuti anogona kuvaka imba yake kuti achengete mhuri dzimwe nyika dzinotoita zvekutovakira macitizens avo dzimba asi isusu muzimbabwe medu zvatinongoziva nezvekuti mashefu anofarira kuvakira maroom e23 room 23 bedroom house vachitadza kuvaka ka two room kemunhu munyika isusu tinotozvionera tega kuti tivake dzimba idzodzo kutobuda dikita kutotsvaga basa kushanda kutenga mamaterial zvidhinha cement togovaka imba yedu hazvina kuipa hazvo kuti tizvivakire tega munhu anofanira kushanda nesimba kubuda dikitariye kuti avake imba yake asi zvakaipa ndezvekuti apedza kuvaka imba iyoyo kaunzuru kana kuti hurumende youya yogopaza imba yese apa imba iyoyo yakamubuditsira mari nedikiti regai titarise kuti nyaya yekupaza dzimba iyi yakabva nekupi patanga tiri kusvika kumaelections e2013 junta rakaona kuti richadyiwa zvakasimba saka vakagara pasi vakabva vawirirana kuti vane mastrategy ekuhwina election vangaite sei vakatora mastands mumadhorobha vachishandisa zvinhu zvinonzi mahousing coop mahousing coop ayo anotongwa nemashefu emujunta imomo vachitoudza vanhu kuti vatore ivhu recounzil nerehurumende ndoo patakatanga kuziva vaya vanonzi maland baron asi mafungiro avo zvakatovabatsira pamaelections e2013 tichataura mapoints t rokutanga junta rinoziva kuti vane basa bhesi ravo rakasimba kumamishoko vanongoti mukasativhotera hatikupe chikafu kana kuti mbeu asi mudhorobha havana chitsigiro saka kuti vagadzirise nyaya iyoyo vakangotora vanhu kubva kumusha kuye vogovapinza mutaundi mastands aya vatochi mavoters muconstituency iyoyo regai tipe kamuenzaniso kana junta vakadyiwa muvhoti tongoti ne 7000 muharare mwemwe ndo magaps acho 3000 4000 5000 zvavanongoita vanongotora vanhu vaye vaye kumusha wavaunza muconstituency imomo vaakupiwa mastand vakutonzi vakuvhota pakupa vanhu ivhu iroro papoint rech t vanhu vacho havachakwanise kusavhotera junta handi nekuti vakangodaro chete vanoita sei vanodzingwa ipapo paivhu iroro apa vanenge vatovaka imba saka mari inenge yatopinda muvhu saka pakudaro junta rinotoziva kuti vatotenga munhu uyezve munhu iye achatovavhotera chete otherwise vanochatodzinngwa zvechop chop paifu iroro vateveri kana muchiri kuda kuziva kuti varidzi vemakopi vavo nemaland baron ndevanani tarisisai kuti paflag yezimbabwe inowanzwa kuiswa pamakopi pa paya paya pane flag repati ripi rinoiswa nechepasaidi papo dziri two pane flag yezimbabwe neimwe flag inenge iripo kana musina kuona izvozvo tarisisai mazita emacoop acho boram gate kuglenview gracelands kukambuzuma mujiba nachimgwido pampopomapa saka zvitori clear kuti macoop ndeejunta kuedza kuratidza vanhu kuti hurumende pane zvairi kuita vakaudza minista welocal government kuti vamise maland baron hanzi pane maland baron 15 akasungwa asi hatina kupusa zvinhu toziva kuti vakasungwa wacho tumajuniya zvavo vakuru vana shefu vacho hapana kana one anosungwa pane varume two vatinoziva vakarambwa nevakadzi vavo nyaya dzavo dzikabuda munewspaper nepasocial media isusu zvedu vana povhu takanyatsonzwisira nyaya dzavo dzakabuda ipapo wokutanga akanzi akawanikwa nemastand 115 padivorce settlement ipapo wechitwo hanzi anga ane mastands mumaguta nemataundi 19 muzimbabwe

tonyatsoona kuti mbavha idzi dziri kuita over 503000 dollars pamwedzi pega pega ko kuzoti kubulawayo kana kumutare kana kugweru tiri kutaura nezvaharare saka taakuziva vanhu vakatanga nyaya yemaland baron asi toita sei kuti tigadzire point number one isusu vana vezimbabwe kana tichiri kufunga kuti junta ratinoziva rakatadza 37 years dzese idzi ichatanga nhasi kuzogona ngativhurei maziso rambai kutenga ivhu rinotengeswa nepolitical party mastendi anotengeswa necouncil kwete nekamunhu kakapfeka t-shirt ine fesi yemunhu akazvishatira achishedzera slogan Council inofanirwa kumbomira kupaza dzimba dzevanhu dai zvavo vakatorejesta imba iyoyo kwava kuchaja marets nemataxes zvavo council anti haina mari saka pakubhadhira marets and taxes varidzi vemba vanenge vachibatsira council uyezve Kana vachida vanogona kubhadharisa mafaini padzimba idzodzo dzakavakwa mumastendi iwayo kuti mari yestendi idzoke kukanzuru. Point yechitiri, kanzuru ngavapote vachitarisa mastendi avo pasvondo pega pega. Zviri nani kumisa munhu imba yasvika pafoundation level than kuti apedze nerufu zvese yogouya ichipaswa. point number four sungai vana shef vacho kana muchitadza kutunga kusunga nekuti vari kuchengetwa nejunta kandai mazita avo papublic platform nemaproperty avo avanawo vanhu isu togoenda kumba kwavo kuborodel brook ikoko tione kuti vanonakirwa here pakupedzisira varanda zvinorwadza mufungi kuvaka imba ichipera ugotarisa ichipaswa junta riripo iri harina kana tsitsi nezviri kuitwa vanhu ngavazivi kuti muzimbabwe hapana chinhu chinonzi mutemo rule of law Kuti munhu atedzere mutemo kana akutenga ivhu zvinonetsa kana junta riri kungotora mutemo iwoyo uchigara uchingochinjwa uchichinjwa zvichienderana nekuti shefu wacho ndiyani dai ndiri inini zvangu ndaimboti chimbomirai kutenga mastans kusvika tagadzira nyika kuyedza kuvaka chinhu muzimbabwe nehurumende iripo iyi zvakafanana nekuenda kutsime kundochera mvura nebhaketi rakaborwa borwa aiwa tsvagai rimwe bhaketi musati maenda kutsimi ndo panoperera nhau dzabread mvet kana mafarira zvandataura muda kunzwa mamwe mavideos angu endai pafacebook page yangu bread mvet kana kuti payoutube channel bread mvet ndatenda